Nhai Tiwani, Tiwani uri mwari ubvi mwari ndichamuita seko mwana uyu. Atanga achandidenherawo. Tiwani.
Sorry hako nokunonoka kana. Ndanga kutotera zve.
Sera ko watozviononzani?
Nonzi Mariana.
Mariana.
Eh. Oh, ah, saka Mariana vazoti kudii? Ayendi mamutaura mati chii? Ora ndangiti
ndapenyerwa newe Mariana. Izotika pataikura ka munhu mudunhu rinoreka mamusina vasikana vanga vakatsvukirira nemi ma yellow bone semi so. Chino zvanga kana ku Harare kwa kuna ma yellow bone akaita semi so. Tekana nemi ku Harare ka kana ha kana na mavadzimai vedu ita chakuti unosvika chitovaudza kuti aiwa ha mu qualify pa nemi so kana Mariana ka. He, ini zati kuHarare chii? Ndine zvinhu zvangu zvakarongeka kana tiri kuHarare uko. Shuwa here?
Zvaunoona kudai so Mariana. Shuwa here? Hazvisi zvakarongeka saka zoti chii Mariana ka? Ah, nothing ndatova murudo ini. Shuwa here? Ihe, sazvatinge takapa Mariana ndizvokudai so. Nhasi kumba ungadzokerere rini takambonoswira tichisasana zvedu kana tiri mugomo kana uko kwatinge tiri kwazviite Mariana. Aiwa, zvinoita. Saka imati munoenzani? Ini ndinoitwa J Smart.
aiwa smatndinozivikanwa kuharare ka kuti ndisu varume veharare chaivo chaivo hausi kuona here everything super zoti ndikana newe kamuharare ndakakupimba ndakakutengera zvinhu mumashops emandoro kwatiaika unovoita musikana chaiye pandichi ah, tiita sei kumba wazosvika kumberi wewekumba kuna basa asi jaketi rika mm. ndodowo rangu rakadai makatenga ndokutengera ah. mariano ndokutengera jaketi eh. handitika mm. so hatikwire hedu mugongo kuti eh. tiende handitika tizoona kuti zvimwe zvazvino don't worry much about everything handitika eh. zvese zvakarongeka jack not my side chicks manje sosi kana tiri kuharare you are now my side chick sure sure ndiwo maside chick atichitaura nezvavo unogona here kuyambukapo nyatsoyambuka zvanaka pamariana apa ndii ndega saidi chiki yacho eh, eh, ndiwega saidi chiki yangu iwewe yandizi mariana mira mariana da kuzomutora mafotos ka kuti kana ndakuharare ka ndizomborangarira kuti ndakasangana namariana anditi ka satitore mafotos anditi ka hamene ndikuvhurire kufamba fambako isiso hatiri vakomana ka vakanyatsoyo hamene kuti

iwewe chai chai ndiwo munhu wandaitsvaga pesauzoti chii inini ka ndavata makore mashanu ka eh. makore mashanu mumusha muno ka ndichitsvaga kuti chaichaichaisorry mwanasikana sorry makore mashanu ka ndichitsvaga wangu wematongo ka but ndichimushaiwa apa wazondiona ndazowana wangu chai chai vanoti ndo ngatigare apa ngatigare apa andika gara apa mwanasikana uri mwana wekwani iwewe ukamutongwiza ukamutongwiza ha zvikaita mushe ka mm. ndatoorora kana next week chaiyo chaiyo ndokubvisira pfuma mombe dzese dzekwedu totina todzoya kwenyu sure ehe that's what i want to do haini ndiri ngomana akarongeka hakurongekerakuudza kuti kurongeka zviri kuoneka eh, ini ndakarongeka manje ndakunyatsokubvisira pfuma anditika mm. ndakutina mombe dzese dzekwedu danga rese rinenge rine mombe dzinokwanisa kusvika kana 70 dzese daudzikuinza mumba kwenyu daudzikuinza mumba kwenyu shuwa ehe ko hakuna nzou hauna ah, nzou hanzou ah, futi ka hanzou ah, hanzou hanzou tanga tisina but mari ena oh, eh. tinoti tine nzou futi hakuna eh, eh, nzou ayo hakune mombe chete mombe ndo dziriko but anyways mm.
chero mm. dziriko mm. kana kune zvekuti utine ka bo zvokuti e nda kudzitine idzo dzedzo Thank you.
iwe unoonaka apa ndafana kumaya kumba kunodikandaifanira kuonaka kusvika time time e eh, ndoye mangwana don't worry is it okay ah it's okay all right it's okay bye bye bye bye sorry so bye bye

saka saka relationship iri pakati penyu muri tinde yipi manje ndinyatsoziva yangu uyu musikana wangu uyu
ukushamisika neiko iwe ah musikana wako ndiani ini ranzvadza yako manje ndakatanga kuti ranzvadza yako saka uri chii changu hayi zvakutaura ndezvekwako izvo manje handizvizive zvakutaura izvozvo handizvisaka uri kuti
handikuzivi handikuzivi handikuzivi